Efesa ngan pali hme pakhat Pathian nih an au hna. Cucaah Pathian nih an kawh ning hna hi aa tlak ning in nung u a kan ti ko nain khati khan Pathian Khrihfabu ṭhanter lo, dawhter lo, Pathian timmi kawl lei ah kal kho lo i kan ummi kha tlawmpal tal kei kan hlan deuh hnga maw tiah keimah cu timhtuahnak ka ngeimi kha a si. le cucaah cun kha kan subject le kha kan va in kal ko lai i nizan ah nangba pakhatnak kha cu khati khan va um rih ko selaw nangba pahnihnak ah a tangmi tam tuk kan um i atu revival zong ah hin nan um pa ko lai nangba pahnihnak kha cu nizan kan kai ko le ramcar khrifa kan ti ko i kan thinlung ah hin bawipa nih Kan von pian thar i thlarau kha kan pek i cu thlarau nih Aba ka pa tiah a au cang i thla zong kan cam Pathian zong kan thangṭhat lawm zong kan i lawm khan lawmnak he kan khat ko sihmanhsehlaw uh, ama caah thihnak a tho ṭhanmi ama Khrih caah nun ah khan kan van chambau i Khrihfa kan i ti ko nain Khrihfa mui kha kan dawhter tuk lo Khrihfami nih hin le cucaah cun the tampi va tlai u law nan the tlai kha an zoh lai i cun pakhat le pakhat i dawt u law nan i dawtnak kha mi nih an zoh lai i cu tikah keimah a ka zultu an si tiah mi nih an i the lai timi pathian bia kha kan chambau ngaingai khakha living church ai ti mi mu Living Church tiah kan i au ko i von hmang ve ko ning law Living Church tiah ai timi Khrihfabu hrinhrim ah hin kan cham au tuk. Le hika Revival Church cu hika ka thu ka dirnak si lo caah ka thei bak lo. A ho zong kha thlarau le nan nun pakhat man kan theimi hna nan um lo. Thlarau lei ah nu deuh pa deuh ngakchia deuh nu tling patling deuh ti zong kan theimi nan um lo. Sinain Keimah i ka area leikam khi cu kan chambau tuk a hin santlai lo mi a sualpal ngaimi ka si ve ko nain keimah hman ka si bang bawipa le bang cu zeitindah kan hmuh lai ti hi le ca cun zumtu nangmah nih keimah nih hin zum lotu kha kan nun i cawnpiak i zumtu siter kha kan chambaunak a ngan tuk i kan hmuh caah khan Hi subject kha nizan ka chim bantuk in kai hruhpi ve ka timi kha a si. Le cun a dammi Khrihfabu, a ṭhangchomi Khrihfabu kan si kha a hau. Bawipa sunparnak caah si ko seh. Minung tam maw biapi a si lo le minung tlawmte zong ah Pathian mi fa si dih maw a biapi? A zi a tuah kha maw a biapi deuh? A zi a chi maw ti hi thongtha chimtu nih hin nai an chim lengmang nai te pakhat thongtha a chimmi cu kanmah khrihfabu si ko upa pakhat si kan member zong ah nan hnawh nan hnawh ngai i umnak cha cun minung som nga te kan si zong ah mu i dot ngai le remte le pathian ṭihzah bu le i ṭhangah um kan u deuh ti kan samon baka a chim le khaka le kha um zawn um ve ko lai asinain thlarau mi hna i requirement ca a ṭialmi khi ṭha tein zoh law man khat te a ṭialmi cu azi chin zong a herh azi tuai zong a herh a pahnih bak na herh a ti le azi a cheng ngeimi mu pian thar tharau mi long ik kan ṭhuṭi kan dirṭi pathian kan thangṭhatṭi lai ti kha a hman thlu lo ka ti nan chung zong a khan pian thar lo zong kha ra ko hna seh kha pian thar nih khan an ma kha zultu a ser u nan in chung te ar kha ser lu ati le a pahnih a her tuk ati chu mu le keimah zong mah le a kha kai ṭom ve azi a ṭue zong a herh azi a chin zong a herh le hika revival khrifabu zong ah hin church zong ah hin pian thar tampi nan um lai pian thar lo an um zong a mu cun nizan in kan i cawnpiak i hika leikam i kanan khrifa nun kanan nun teinak nun mu thluachuah nun ram cawnuk le khuiliti a luannak ram nun a phan cangmi hna uh, pianthar thlaraumi hna nun kan ti ko lai mu nun a phan cangmi hna tampi nan um ve bantuk in hi kai i alai i tisa he thlarau he cawh peng i anumi zong kha Khrihfabu ahcun tampi nan i tel ve lai ti cu a fiang ko. Asinain kan Bawipa Jesuh Khrih min in tu zing ah thapek le nawl kan duhmi hna cu nizan kan chuanmi ah kan nun ah ramcar ah kan um rih a caan caan ah zai pah a caan caan ah thlarau ngai bantuk in kan i lawm khawh ve ko nain A caancaan ah ngaihchiatnak lungretheihnak um tikah zumlotu zumlotu bantuk in ke ṭaya suainak zongah kal ngam mi he i sing ngam bia holh ṭhalo phunphun zong hman ngam mi nun kha Khrihfabu ah a um chung paoh paoh cu Khrihfabu a dam lai lo Khrihfabu nan tuah ning zat in a kat lai lo khakha pathian metat asi thlarau mi hna zong nih an chim cem mi asi ti kha fakpi in vun nol than ka du cu caah cun kan ram silo mi hmuna um cu kan ram silo mi hmuna um cu bawipa zong nih kan du lo cun nan ma zong nih kan ma zong nih du hlah u si Hallelujah. Kan ram kan hun su lomi ahcun um kha Bawipa zong nih a kan tim lo i cun kanmah nanmah zong nih kan duh ding si lo. A sullam cu Khrihfabu kong kha si lo. Bu ah khan ka chimmi si lo. Kan theithiam ding cu kan nun ramcar ah i hel peng i tissa he thlarau he cawh peng i nun kha Bawipa zong nih a kan duhpiakmi a si lo i Bawipa zong nih a kan timpiakmi a si lo. Le cu caah cun piangthar hna hi hi ka le teinak nun le i ṭhial dih Jordan tiva pin le i ṭhial dih i Kanaan Khrihfa nun i kan van nun tik ah khan taksa he thinlung he thlarau he vawlei kan um lio hrimhrim ah hin nun duh dim nun dawh nun nuam tein nun ding kha bawipa nih a kan timpiakmi a si ti kha kan thei fiang hna bawipa chuak kan pe pek seh hallelujah vawlei kan nun lio hrimhrim ah hin vancung pennak kha dirpak ne si innchungkhar zong nuam tein Khrihfabu zong nuam tein kan khuasatun tuk zong nuam tein kan Pathian biak zong nuam tein le vawlei kan nun lio hrimhrim ah khan khati khan Bawipa nih a kan timpiakmi a si. Mah ti ka ti tikah sifahnak um lai lo maw? A um. Zawtnak um lai lo maw? Um. Uh, tukfornak le lungretheihnak te hna um lai lo maw? Um. Sinain Bawl ti bantuk in kha vialte nun kha ka thiam dih cang timi nun kha a si. teinak nun si sifak zong tei khawh hallelujah khat bantuk lungre theihnak zong tei khawh khat bantuk nun nun duhdim kha bawipa nih a kan timpiak mi target goal le kha kan tli hau cang le keimah ke area lei i kan khrifabu cu ka zoh tik ah kan pian thannak khan kan i lawm le kan dir ko pianthar tiang ah khan kan dirh ko bawipa nih zeidah ṭuanvo a ka pek bawipa nih zeitindah um a ka duh a ka timpiakmi hi zei sati dah si ti kha kan tuak ti lo kan tuak hrimhrim lo kan vawlei fimnak zong kan tuak lo kan thlarau fimnak zong kan tuak lo kan thinlung ruahnak zong khua kan ruat hrimhrim lo le ma caah cun tu chun ah hi kong he pehtlaih in ah revival church hi zong hi chim ve ko si tiah um, ka re i timmi cu revival church i nan sining nan dam lo ning le nan chambaunak ka hngal ruangah a si hrim hrim lo kha bantuk ka hngalmi pakhat ham lo asinain bawipa nih a kan timpiakmi Bawipa nih Khrihfabu caah a hmuitinh kan ti ko lai mu. Kha khate kha i ka zong a hin langter ka duh bia kha si ti kha chim ka duh. Kha Bawipa nih chuah kan pe pek seh. Cucaah kan nih Pathian mi fa hna cu ve khi kanmah ah ṭhawnnak a um lo nain kan ngeimi thlarau le kan Bawipa Jesuh Khrih thlarau le maw amah Jesuh ṭhawnnak thawng in kannih hi kan nun ah hin a derthawmmi ruahnak le eh, zeihmanh ka si lo ti bantuk ruahnak le khi no a ciah deuhmi hnu le a pil deuhmi a tuai a khaw ruahnak le tuaktanmi kha kan thinlung hrimhrim ah um ding si lo zeicah pathian fa kan si hallelujah pathian fa kan si pathian innchungkhar kan si rocotu kan si roco hoi zong kan si le cu caah cun kan mah kan dirhmun hrimhrim ah hin oh keimah hi vawlei ah cu ka um sihmanhsehlaw pathian innchungkhar ka si hallelujah amah ngeihmi ka ngei ve si lo maw amah simi sining ka si ve sinain vawlei ah ka um ti i zumhnak in a diat dingmi kan si kha bawipa nih hin a kan duh piak peng ti kha chim ka duh bawipa cho kan pe piak seh caah cun kan subject lei kha tu zing i kan subject lei kha kan vun kal lai i